Mae Firelli Baez yn artist a fagwyd yn Dabajón yn y Weriniaeth Ddominicanaidd ger ffin ogledd-ddwyreiniol Haiti ac mae'n byw yn Efrog Newydd ar hyn o bryd. Digwyddodd ei hymwneud cyntaf â chelf pan oedd hi'n dair oed a phenderfynodd dorri hoff siwt waith ei mam. Roedd Byers yn ofni cerrig, ond yn hytrach, dangosodd ei mam iddi sut i'w nio, gan sbarduno creadigrwydd Byers a'i helpu hi ddod o hyd i'w llais. Yn fwy diweddar, mae Byers wedi arddangos ei gwaith yn fyd-eang, gan gynnwys yr Amgueddfa Celfyddyd Fodern yn Efrog Newydd a Chanolfan Gelfyddyd Gyfoes Witte de With yn Rotterdam. Y cyntaf o gyfres o'r holl waith newydd a welwn ar gyfer Artes Mundinau yw Untitled, map o'r Ymerodraeth Brydeinig yn America, a wnaed gan ddefnyddio paent acrylig ac olew ar gynfas printiedig archifol. Mae'r peintiad yn dangos ffigwr Siguapa sy'n teithio dros ddyfroedd cythryblus Triongl Bermuda. Yng nghanol y peintiad mae ffigwr ailadroddus y mae Byers yn ei ddefnyddio yn ei gwaith, y Siguapa, ffigwr mytholegol benywaidd sy'n byw yn y mynyddoedd a'r coedwigoedd mewn llên gwerin Dominicanaidd. Roedd Siguapa'n nodwedd gyffredin o straeon plentyndod Baez fel rhybuddion i osgoi gwylltineb, natur ac annibyniaeth. Yn yr haen o dan y paentiad gallwn weld segment wedi'i argraffu o fapiau atlas a gyhoeddwyd yn Llundain ym 1733 yn dwyn y teitl A Map of the British Empire in America with the French and Spanish Settlements Adjacent Thereto. Yr unig dir sy'n weladwy o hyd yw'r Ynysoedd Bermuda a'r ardal o gefnfor a elwir yn Driongl Bermuda, lleoliad sy'n gyforiog o ansefydlogrwydd a phosibilrwydd i'r artist. Cafodd yr ynys hon ei threfedigaethu gyntaf ym 1617 gan y Brenin James y Cyntaf o Loegr a heddiw mae'n dal i fod yn diriogaeth dramor Brydeinig. O gymryd cam yn ôl, gallwn weld y Siguapa yn cerdded yn hyderus i ddyfroedd y safle dirgel hwn. Yn wych o hybrid o ran cyfansoddiad, mae'r Siguapa'n gorymdeithio ymlaen ac yn edrych yn ôl gan awgrymu teimlad o saudade, term o Frasil ar gyfer cyflwr emosiynol dwfn, o ddyheuad hiraethus am rywbeth absennol sy'n cynnwys pruddglwyf dwfn a llawenydd hefyd. Hefyd, mae Untitled, City Incinerator B yn cynnwys darlun bays o'r Siguapa benywaidd, sydd yma'n ymgorffori'r potensial i herio confensiwn gormesol a thorri drwy genedlaethau o ddyledion carmig. Yn y gwaith hwn, mae'r paentiad o Siguapa sydd wedi'i drosbeintio gyda gwallt moethus yn pwyso i mewn tuag at simneiau gwaith llosgi sbwriel. Mae'r gwaith llosgi wedi argraffu o ddiagram arolwg pensaernïol a wnaed ym 1937 o losgydd by dinas New Orleans. I Baez, mae'r safle llwythog yn cynrychioli cyrff a gollwyd drwy gydol hanes dyrys New Orleans. Fodd bynnag, yn y tu blaen eto, daw'r ffigwr hybrid planhigyn yn rym cenhedlol, cynhyrchu a gwaredol, y mae ei wallt yn blaguro, deilgangau coch a phetalau tŷ geirion y mae eu tendrilau ymledol yn ymestyn ar draws y canfas. Gwaith olaf Baez yw The Soft Afternoon Air as You Hold Us All in a Single Death, To Breathe Full and Free, A Declaration, A Revisioning, A Correction. Wrth edrych ar y gwaith yn ei gyfanrwydd, gallwn weld gosodiad sy'n cynnwys 81 o weithiau a'r gefndiroedd printiedig wedi cymryd o fapiau archifol a thudalennau llyfrau y mae Baez wedi'u heini â delweddau pwerus i greu ffyrdd newydd o ddeall straeon a etifeddwyd. Yn y gwaith hwn, cynrychiolir ffurfiau lluosog lliwgar wedi'u peintio ar ffurf collage o fenywod fel arwresau sy'n creu newid gan ddychmygu ac adennill dyfodol. Rydym yn gweld y ffigyrau hyn yn cyfwynebu'r broses o ffurfio hanes ac yn amlygu'r bregusrwydd hierarchaethau sy'n breintio rhai naratifau dros eraill. Yma, mae Byers yn tanlinellu ffrydiau o ddylanwad ymhlith hanesion cydberthynol o annibyniaeth a chynnydd du, yn y Caribî, Cyfandir America ac yn fyd-eang, er enghraifft, wedi'i osod ar ben taflen gan yr Afro-American Patrolmen's League Mae Byers wedi peintio teiars ar dân, motiff gweledol cylchol arall yn ei gwaith sy'n dynodi gwrthryfel byd-eang yn erbyn hiliaeth y gormes. Yma, gwelwn ddau ffigwr benywaidd, a'u pennau gyda'i gilydd a gwallt a breichiau wedi cydblethu yn symbol o'u pŵer cyfunol, tra bod adeiladau y tu ôl iddynt ar dân. Mewn mannau eraill yn y gwaith mae Byers yn cynnwys delwedd archifol o Gaerdydd, cerdyn post lle gwelwn Long yn mynd i mewn i ddociau Bute, wedi'i goleuo mewn fflamau glas a melyn gyda delweddau ar ffurf collage o bobl bwysig du ymhlith y lliw. Mae'r fflamau sy'n tanio'r llong yn cyfeirio at y newyn a ddygwyd o'r llongau i'r dociau ac yna mae Sulawi Gaerdydd. Roedd Doc Bute o fewn ardal a elwid gynt yn Tiger Bay, sy'n dwyn yr arwydd Bae Caerdydd heddiw. Mae'r ardal wedi bod yn gartref i lawer o gymunedau o bedwar ban byd, pobl o'r Caribî a Gorllewin Affrica'n bennaf. Mae gwaith Baez ar gyfer Artist Mundi Now yn adleisio hanes Caerdydd ei hun fel dinas borthladd a oedd yn gweithredu o fewn yr Ymerodraeth Brydeinig ac yn cydnabod hanes nad yw'n cael ei gydnabod yn aml.